Di siang hari nang tarang manggantang, kadada gawian nah, handak mahayap pang haja sudah nah. Hanyar Pitruk handak balinjang, kada bagitu jauh, tang ada haja ada sasaurang nang mangiaunya. Pang Petruk, hadangi! Eh, ada bebinian mangariau nah. Tumben. Imbah tu, tumben nih mangiau-ngiau aku. Kanapa garang Lis nak? Anu mangai, tolong iam ulun. Itu nah abah ulun mangai. Nah, kanapa abah ikam? Itu abah ulun tadi muak darah lawan ketulangan paku. Kata kaluar pulang pakunya. Lakasi tulungin mang. Imbah tu, Ipitruk umpat lawan si gadis Risna. Sakitnya sudah lawas ka Risna. Kada mang ai, hanyar bisukan tadi abah ulun mariap dingin. Kada sabarapa lawas sampailah bubuhannya. Janaki ja mang ai, ulun gin bingung jua. Truk, tulungi aku kalo ai ikam bisa.
Apa bujur tadi Amang Jali jua muak-muak paku? Betul Truk, padahal aku kadada mambantas paku. Tang ada haja Amang Jali muak pulang, imbah ngitu babarapa buting paku tu lalu haduak umpat kaluar lawan darah-darahnya. Busyit, inya muak paku. Gawat nah Risna ai, ini abah ikam ni dipaulah urang, lakasi ambil banyu, namun aku bacaakan mantra nah. Inggih, ingging, inggih, inggih Bang ai, ulun ambilakan. Imbahnya banyu diambilakan, balalu haja si Tusa ini pitruk mambacaakan mantra-mantra. Wan imbah ngintu, Amang Jali disuruh nginum banyu mantra nangitu. Habisakan haja banyunya Bah ai, kaluping nah mau baik. Eeh habisakan. Kada lawas imbah ngitu Amang Jali pina batanang. Tanyaman pang nah rasanya. Bagus, Amang Pitruk bisa. Siapa garang dulu abahnya? Amang Jali, sakalinya teguring imbahnya nang ngintu. Paku-pakunya kumpulakan Ris. Gasan nangapa Mang? Gasan Amang di rumah mamakui gelagar. Imbah nang ngintu, Pitruk baundur burit. Kena jinguk-jinguk abah pulang ka sini Mang Pitruk lah. Iih, kena salajur manjinguk ikam gin pulang. Dengan rasa silih banar, Pitruk bebulik ka rumah. Dipikir-pikir, nang kaya dukun haja ai. Tapi kada papa jua pang mun jadi dukun, asal maubati urang nang garing tah. Nah, samana dapat pahala, dapat jua duit sanukar rokok. Pitruk mahadangi di rumah. Kalo pina banar ya Risna maambili inya pulang. Amunnya batuk darahnya kumat pulang, pasti si Risna maambili pulang ka sini. Tapi ngini sudah kamarian banar nah. Rasanya Amang Jali ni aman haja pang sudah ne. Waktu pun tunggal dikitan malam. Tang ada haja rasa kada nyaman nah perasaanku nah. Ini nyata ada nang kada biris ni. Kanapa yu lah? Tang ada haja matan di luar Pitruk mandangar-dangar suara nang mangiaunya. Bang, Bang Pitruk, Tulungi ulun lagi bang. Abah ulun bang ai, tulungi lagi dong. Ngitu suara Risna.
Nyata Amang Jali ni baasa pulang ni. Lalu si Tusai ini pitrok manamui Risna di luar. Eh Risna, kanapa pulang Abah ikam? Batuk darahnya baasa pulang kah? Inggih bang ai, lakasi nah, umpatun ka rumah. Tulaklah Pitruk, baumpati Risna. Lumayan jua banyu semalam lah imbah dikin Umi Mantra, kawa teguring ya kalo Ris? Eh, kanapa ini badiam aja Risna nih? Sesetumat Pitruk jadinya rasa hiran jua lawan Risna. Risna, kanapa garang ini bedediam haja? Sarik kah lawan abang? Eh, masih haja bediam nah. Tang ada haja di tangah lurung, gadis ngitu baru bahujur. Aku lain si Risna, tapi aku hantu suluh. Hah!
Mahluk ganjil ngitu pun manyanyarik lawan Pitruk. Eh sumplak, kanapa nyu umpat-umpat jua lawan Rusanda? Handak mamatii si Jali? Waluh lalu. Ulun ni handak manulungi urang garing haja. Tapi gara-gara banyu nang nyawa ulah, unda kada kawa lagi masuk ka awaknya si Jali. Kakaya sidin ai aja isuk-isuk ulun kada lagi sudah. Nyawa tum ulun unda sarik, unda handak menang peleng nyawa haja sudah nah. Oh, jangan pang. Nang ada haja muncul di antara bubuhannya bedua ngitu sebuting cahaya nang putih. Hah? Dan sekalinya, eh siapa pulang nyawa? Aku. Samar badra naya, calaka disamar turung tangan.
Imbah tu, ayu lah kasi tampiling si Pitruk amunnya wani. Heh, antu Suluh nih handak kanal kah lawan unda? Ah, ulun tahu haja lawan pian pasamar ai. Aja ulun damai haja gin. A-a-ampun, ampun. Hen, hapus liur nyawa.